Asante, how are you my dear? Bono aye obese nakomanyire bono ndoche noyo ore gotamba iga. Eh, nkamochie akamonto ako nabo agotenga.

Naki nterire, Ere bono ninto bwakire bwakire nabatebetie nyomba nde for the next 13 days igoro nakorete day one rero.

And this morning um, kero omonto mbuya abogete Nyasaye otobokire Christine Nkoroche togwakera Nyasaye mbuya mono nacha isiko ande ara abakwanere etageka eyemo omwaka omonyia ochakire ero Friday eye nero yarenge ewiki entang'ani twakora this year totaete togwakera Nyasaye mbuya mono ase anyarire gotoikera ase twaikire bono iga rero gontaete gokwanera igoro ya support etishat eye mbegete iga iga nomosubati getokoni chitishat echi akorokwa Lilo nomokamba, omosubati oyo, oyo togokora nere ebiasara, nabwate ebiasara bibwekaine ebiane, lakini ekero abwate arorire egento ekiya nabo akondangeria ontebi mh happy new year Naomi, yes pray for my family and I believe that they are going to be fine. Egento ndoche kere isiko ake ki'ogokumia sana, ki'ogokumia sana. Abanto bataete babeke Nike, abanto bataete babeke chianga chi Jordan, abanto bataete babeke Calvin Klein, Hilfiger, yaani abanto bataete babeke ebinto ao ao chi designer, chianga chie chi designer. Abanto bataete ba consume the best things out there. Bamanya korwa ororo riria egento kiababereire, bakwereirwe,

Abagusii gose Abafrika ntobwate etendency ya ogosapotia abanto bande bonsi pi lakini ntotaeti gosupport our own people. Okonyora omonto abwate ebiasara biaye bia bia event planning onde tai totaeti komoa biasara, kwanyora omonto akoruga onde totaeti komoa ebiasara bia okoruga. Abande mwamanya goteba buna inche tinkoiraa ng'a abagusii aba babwate poor quality. naki ora improve equality onye abanto bamino mbagogosupport ebiasara bigare eh, omo omo richuma ria Ndizi TV o- o- oyonde Sammy, Sammy started a- a- a- egento ekiya sana komeria abagusii, agocha iga iga agosaba abanto a hundred thousand likes gesa achaka. gesacha ka YouTube yaye gere 100,000 likes eborie Sammy oyo chi actor chiri na abana baino Sammy oyo abanto chi photographer na abana baino chi video bari bako edit na abana baino ekero mokwanga nonya na omong'ina otamanyeti YouTube mokoenda morokia omong'ina motebi ng'a mama Sammy oyo nere otorigete subscribe to Sammy is a ndizi TV ng'aki tore egroup eye tore 222,000 alafu samia akorigia ah, ndizi tv ekorigi subscribers ah, youtube nkoyera abanto chibesa facebook nkoyera abanto chibesa buna bono nkong'eire chibesa mbekere mbekere chistars iga iga facebook nkoyera abanto chibesa instagram nkoyera abanto chibesa Intwe abagusii, abagusii baria bande togosaba emechango, abagusii mogokwererwa mwatobeka emechango, mokonyora obokong'u mwatorangeria. Ng'aki motari kobeka Nike, mobeke Hilfiger, mobeke Ko- Michael Kors, mm, motaeti kogora chibagi abagusii bakorosia, motaeti kogora kogora yanga abagusii bakorosia, motaeti kobeka earrings abagusii bakorosia, buna chiearring echi mbegete ne chia Tusker.

Eh, Calvin Klein target it better in one day. In fact, gambe ike aye itelingia. Hmm? Aye ntagete egento gekorekana buya. Chi filter chikoroku, chi filter bono nkobeka aga natigire egento nare gokora ebinto bire amang'ana amaronge nachakire gokora ebinto binde ebiao. chifilter echi chifilter nabo omonto ako lose track iga bono na loosed track eh lakini nkoirana nde ase nare gokwana nimanyete ase natigera tiga nda- ndabeka ebinto ebi awa natiringire evidio eye kabisa ebinto nachia gokora iga iga tiga ng'irane iga. Okay, rika bono chicomment eh? Bono ekero Hilfi gachagete iga are gotumia efabric eyarenge not a good quality ekero Calvin Klein gachagete gachagete with poor quality abanto aba bonsi ekero bachagete ebiasara they started business with low quality boria Sam Samora omo omo omo abanto aba bagokora Ndizi TV rigia abanto ba egesari rigia ande onsi ase abanto abanyabiasara when they started their business They did not have good quality. The qualities came with time after banyorete support korwa ase abanto bamwabo. Mokoboka mwatobeka emechango, mokoboka mwatobeka chi WhatsApp group, mokoboka kero morwarete mwatorikera ng'a tokonye, mokoboka mototebi ng'a toirere abana esukuru, tokorere eke, tokorere eke, tokorere eke, lakini ekero mbwate chi t-shirt buna echi nkobaoneria, motageti kogora. Ekero mbwate nonye ne ebinto bire ebiasara bire bire genuine, motageti kogora. Mbuya mogende momoindi mogore ebinto. mbuya ogende mo mo mo mo mochainisi ogore ebinto lakini totaeti kogora binto korwa ase abagusii bamino mh, tiga mbeke obwanchani kei eeiee rero na amang'ana nache gokora aya na amakong'u eeiee yaani ebinto ebi gocha biagochengi kwaba omonto omwao. Nasariri kabisa. Tiangira ne video hivi niwe nete kwa banali ndabe serious because this is a very serious topic. So, ekero tobwate emechando twabeka abantu bari tomanyete nyarebe okwereru gaki inchwe nyarebe orwarire gaki inchwe nyarebe nabwate omwana oirire esukuru gaki mochangere nyarebe gaki ng'ina narwarete mong'irere nyagitari nyarebe nyarebe nyarebe nyarebe we are not helping abanto baria tomanyete, chianga tokobeka Guess, chianga tokobeka Calvin Klein, eh, ebe- emebuko tobwate Michael Kors, omonto oire hundred dollars ogore omobuko Michael Kors, kimbwate emebuko iga ya egiafrika okorangoria, na inche mboost ebiasara biane gokonyora obokong'u, I'll be able to help you, so. rere this eh, this, rero this friday i'm challenging people naende people let me tell you inwe abagusii gose abanto mwanyabanto 2021 remera omonto sokia omonto tiakonya kwa abanto chibesa ng'a just to please them bakani ng'a no nimbwate ebiasara ebi karambusti ebiasara ebi ndore buna bikogenda, manya gokoa chibese. Kani abanto kaba omotindi gokana ng'a timbwati bese because these people are not supporting you. Onye abanto aba mbari gogosupport ng'ai barengeretie okorusia chibesa obae? Onye abanto aba mbari kogora endagera yao ng'ai okorengererio okorusia chibesa obae? Inki gekorera batari kobeka hill figure na na ng'aki naira chicomment. Inki gekorera batari kobeka hill figure na na na Calvin Klein emechango? Put Calvin Klein.

Onye YouTube gegocha koasami chibese gose mwe mobekere chikomasho obobese bomoochere mbora bono naende chibese echi chiranire ase more why are you not subscribing to omonto ogokora egento gegokonya abanto in the community. Intwe abagusii ase abagusii abaikoyo obabwataine they understand abaikoyo they keep their eye on the price abaikoyo they are always focused where the price is intwe bono egento egesinini as simple as.

Abanto bare iga iga bare bare 200,000. 227,000. E Facebook page yane, you like my page, what is so hard? Follow my page, what is so hard? Not even just me. Abanto bari okomenta chi group, abanto bari okomenta ase emechango yao. Eborie, how am I supporting these people erinde banyare konyora chibesa na inche bankonye? Em?

buna Abaindi bagokora, buna Abachinese bagokora, buna Abasongo bagokora, buna Abapuerto Ricans bagokora, eh, let us support one another. Onye omogusii naro obwate e- e- eduka yokoonchia lottery ticket, genda eduka ya omogusii igore eticket. Tiga ng'a ta- taigoteba ng'a biasness, biasness ne- nero is a way of life iga iga.

Hii figure is going to just make you go in more debt. Chibesa chiri tokogochangera nachio okogenda emall bari mokoruga iga America mwagenda amatanga Kenya chibesa chiri twagochangera na kwaire chibesa korwa ase abanto abataka intwe kwagenda emall kwagora chianga ogende ochi koendera amatanga Kenya kwagori kwa menta hii figure chibesa lakini chi t-shirt chiane chia Kenya chire chibekire brand Kenya totaeti kogora.